Бүген атнаның шимбә көне эфирда атна яңалыклары студиядә Әлфинә Хуҗина исәнмесез. Уракка төштеләр, Алабуга игенчеләре ашлык суктыра башлады. Онлайн укырга керү, уку йортларына кабул итү бара. Бал дисәң, бер кими, бармак тисә, бер кими. Умартачыларның да кызу вакытлары. Ә хәзер яңалыклар турында тулырак. Игенчеләр уракка төште. Бу атнада Алабуга игенчеләре комбайннарын кабызып басуларга чыкты. Беренчеләрдән булып игеннәре өлгергән дүрт хуҗалык эшкә кереште. Гомумән алганда район буенча егерме бер мең җиде йөз гектарда бөртеклеләрне җыеп алырга кирәк. Хәзер аграрийлар алдында шуларны түкми-чәчми җыеп алу бурычы тора. Районның беренче кыр батырларын Гөлназ Гайни күреп кайтты.
Югалтуларсыз да һәм тиз темплар белән Алабуга районы эшчеләре урып-җыюга керештеләр. Басуларда эш иртәдән кичкә кадәр кайный, һәр минут, һәр бөртек кадерле. Быелгы уңыш начар түгел, көзге арыш һәм бодай яхшы үскән. Иң мөһиме, югалтуларсыз уңыш җыеп алу, ә бу, нигездә, һава торышына бәйле, ди авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Руслан Сафин. Быел былтырга караганда бер 3-4 көнгә соңгарак уборкага ябыштык. Чөнки дә июль аенда безнең район буйлап 80 миллиметрдан башлап 112 миллиметрга кадәр яңгырлар яуды. Норма безнең 58 миллиметр булганда, бүгенге көнгә безнең норматив ике тапкыр артыграк. Басуларга беренчеләрдән булып дүрт хуҗалык чыкты, бу Яшь көч, Яңа Юра, аша Алабуга икмәк кабул итү эшханәсе һәм Светлая долина агрофирмалары. Соңрак тагын калган дүрт хуҗалык кушылды. Иң элек көзге арыш һәм бодай җыюга керештеләр. Яңа Юраш агрофирмасы басуларында урак, көзге арышны урып-җыюдан башланды. Сигез комбайн армый-талмый иген кырын суктыра, үзләре артыннан тигез эзләр калдыра. Машиналарда җыелган ашлыкны Алабуга икмәк кабул итү пунктына китерәләр. Уңыш гектарыннан 35 центнер чыга икән. Хуҗалыкның бөтен сөрү җирләре 9000 гектар Яңа Йөрәк агрофирмасының. Шуның 5600 гектары бөртеклеләр. Менә инде аның 1000 гектардан артыгы арыш. Менә арышка керештек. Азыклыларны әзерләп бетердек инде. Бүгенге көндә сенажны салып бетердек. Хәзер безнең төп эшебез инде урып җыюны тиз арада яхшы сыйфат белән Теге югалтуларсыз җыеп алырга. Иң мөһиме, кешеләрнең эшләргә теләге бар. Механизаторлар, нигездә, яшьләр. Аларга техника куркынычсызлыгы буенча инструктаж үткәрелде. Урып-җыю вакытында барлык комбайнчылар өч тапкыр кайнар ризык белән тәэмин ителә. Эш шартлары яхшы, ди унбиш еллык стажы булган механизатор Илсур Шәйдуллин. Комбайннар тулысынча автоматлаштырылган. Кабинетта уңайлы, тузан да, тавыш та юк. Арыш елда авыр инде алу, яңгырлар аударып киткәнгә күрә. Ага нәрсә әйтә. Нинди өметләр баглыйсыз? Ничек? Өметләр
ни инде? Сәламәт булса, Алла бирса, эшләргә инде. Уракны бетерергә.
Бу сезнең кем булачак? Бу минем
улым. Җиденче класста бара. Быел беренче беренче ел ул эшләргә тырыша инде. Пом командир булып. Ә моңынчы племянник белән эшләдем. Помощник булырга ярый аңа яше мөмкинлек бирәме? Ну инде бу вакытта алмаса, аннары алар кыек юлга баса башлар, а болай эшкә ияләнәләр инде, авыл хуҗалыгына. Карап утыра инде әйме сез? Әйе. Эшкә, эшкә өметләнә, әйдә тизрәк, тизрәк дим. Көне буе йөримесез аның белән? Безнең белән көне буе йөри.
Ашаталар.
Обед ужин ашаталар.
Көнгә менә иртәдән кичкә хәтле эшлисезме? Ну, ничек?
Директор әйтә инде, ничәдә чыгарга, ничәдә кайтырга. Алабуга кырларыннан барлыгы 21700 гектар мәйданда бөртекле культуралар җыелачак. Авыл халкы урып-җыюны сентябрь башына төгәлләргә планлаштыра. Гөлназ Гайни, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Бу атнада Алабуга районы эш визиты белән Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров килде. Ул Малореченски бистәсе янында урнашкан Мир хуҗалыгы сөт комплексында булды. Исегезгә төшерәбез, шушы көннәрдә генә бирегә Даниядән нәселле таналарның беренче партиясе килде. Барлыгы 408 баш терлек. 2200 башка исәпләнгән сөт комплексы төзелеше буенча проектны Удмуртия инвесторы гамәлгә ашыра. Билгеләп үтик, бүген сөт комплексының беренче чираты, 928 тоннаны ирекле тоту өчен терлекчелек бинасы төзелеше тәмамланып килә. Министр белән очрашуда күтәрелгән төп мәсьәләләрнең берсе, фермага алып баручы юл төзелеше. Әлеге мәсьәлә район һәм республика җитәкчелегеннән хупланды. Сөт комплексын гамәлгә кертү вакыты быелның беренче октябре, биредә тәүлегенә 50 тоннага якын сөт җитештерү планлаштырыла. Икенче чиратта, 928 башка исәпләнгән, шундый ук терлекчелек бинасы төзү. Бу эшләр киләсе елга планлаштырылган. Даниядән нәселле таналарның чираттагы партиясе, бу 400 баш, Алабуга җиренә сентябрь аена кайтачак. Декабрьдә аларга тагын шул кадәр үк мал кушылачак. Республика укытучыларының август конференциясенә кадәр ундүрт көн калды. Бу чарага әзерлек эшләре финиш сызыгына чыкты. Кунаклар килү пунктларының берсе, Адымнар Алабуга полилингваль мәгариф комплексы.

Ул республика педсоветында катнашучылар маршрутын карады һәм оештыручылар белән сөйләште. Сүз уңаеннан, август конференциясе вакытында Алабуга 300 гә якын катнашучыны кабул итәчәк. Мәктәп укучыларының чыгарылыш кичәләре узып китте. Алда аларның югары яки урта уку йортын сайлау тора. Чыннан да, хәзер тугызынчы һәм унберенче сыйныф укучыларының тормышында төп моментларның берсе, аларга киләчәк һөнәрләрен билгеләргә туры килә. Алабуга уку йортларында кабул итү кампаниясе июнь ахырында ук старт алды. Быелгы кабул итү уникаль, беренче тапкыр барлык документларны абитуриентлар онлайн режимда тапшыра. Бүгенге чыгарыш сыйныф укучылары нинди һөнәр сайлый, иҗади бүлекләргә керү сынаулары ничек уза, бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Онлайн һәм дистанцион рәвештә Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятендә быел Кабул итү кампаниясе гадәти булмаган форматта уза. Санитар-эпидемиологик вәзгыять уңаеннан көллиятнең булачак студентлары үзләренең иҗади номерларын алдан, май аенда ук җибәрә башлады. Егерменче ел бик авыр ел барыбыз өчен дә. Ә инде мәктәп тәмамлаучылар өчен, абитуриентлар өчен быел тагы да авыррактыр, чөнки аларга экзаменнарны бирү, документларны алу авырлашты. Шуңа күрә дә без инде алар белән эшне егерме өченче майда башладык. Ул көнне безнең Ачык ишекләр көне онлайн булды һәм шуннан бирле без аларга Аңлату эшләре алып бардык. Һәрбер специальность буенча ничек итеп видео материал җибәрергә, без аларга барысын аңлатып, һәм инде хәзерге вакытта безнең һәр абитуриент видео материал җибәрде, аннары инде документларын очно алып килде. Без 3 нче августтан Җиденче августка кадәр экзаменнар графигын төзедек һәм барлык санитар таләпләргә җавап бирерлек итеп без студентларның творческий экзаменнарын оештырачакбыз. Әмма документларны кабул итү шәхсән китереп бирү юлы белән дә алып барыла. Шул ук вакытта, барлык санитар таләпләр дә үтәлә. Әнисә Хөснетдинова көллиятнең социаль-мәдәни эшчәнлекне оештыру бүлегенә укырга дип Актаныш районыннан ук килгән. Ул читтән торып укырга планлаштыра. Керү алдыннан аның температурасын тикшерделәр, кулларын антисептик белән эшкәрттеләр. Мәдәният өлкәсендә эшлим, әйе, өч ел менә укырга заочныйга кердем.
Заочка керәсез, әйеме? Болай белемегез бар идеме соң? Бухгалтерскийны бетердем, әйе, училищены. Актанышта кайда эшлисез инде? Актанышта Яңа Балтач авылында клуб-мөдир булып эшлим.
Ни кирәк инде инде? Белем кирәк.
Белем кирәк инде. Ага, әзерләндегезме соң? Ничек керәсез инде? Нәрсәләр эшлисез сез? Күз аңына китермәйм. Быел көллиятнең көндезге бүлегенә 69 абитуриент кабул итәргә планлаштыралар. Бу бюджет урынына керә алмаучылар өчен коммерция варианты да тәкъдим ителә. Мондый абитуриентлар өчен 30 урын билгеләнде. Быел, көллияттә әйтүләренчә, зур бәйге күзәтелә. Мәсәлән, дизайн бүлегенә бер урынга сигез кеше дәгъва итә. Безнең быелгы егерме нче елда дизайн факультетына бик күп кеше керә. Чөнки ул факультет хәзерге заманда иң популяр, скорее всего, дизайн бит инде, теге дизайн дигән кешеләр хәзер модно, дип әйтик. Шуңа күрә барсы да шунда заявление бик күп бирәдер. шуңа күрә кайсы районнардан иң ерак районнар кайсылары э, безнең иң ерак районнардан ул безнең башкирия э, Казаннан бик күп кеше килә һәм Удмурт, э, Удмуртия республикасыннан бик күп кеше киләләр безгә. Кичә Пермский, Пермский крайдан ике кеше килгән безгә укырга. Алабаганың тагын бер махсус урта уку йорты, политехник көллияте дә абитуриентларны көтә. Бүгенге көндә биредә абитуриентлардан 300 гариза кабул ителгән. Ә менә бюджет урыннары 200 генә. Биредә документлар электрон рәвештә кабул ителә, әмма төп нөсхәләрен шәхсән китерергә кирәк. Документлар унбишенче августка кадәр кабул ителәчәк. Кабул итү сигез белгечлек буенча алып барыла. Ә менә шәһәрнең бердәнбер югары уку йорты, КФУның Алабуга институты быел документларны дистанцион форматта гына кабул итә. Бүген биредә абитуриентлардан 1900 дән артык гариза кабул ителгән. Абитуриентлар белән оператив эш оештыру һәм уңайлы булсын өчен колл үзәк булдырылган. Ул укырга керү буенча барлык сорауларга да җавап бирә. Көн саен техник сәркәтипләр шәхси кабинетларны карый, системалы рәвештә гариза кабул итә. Аттестатлар алган чыгарылыш сыйныф укучылары документларын электрон күчермәләрен тапшыра инде. Ә укырга керү процессы бары БДИ нәтиҗәләре нигезендә генә узачак. КФУның Алабуга институтында 550 бюджет урынына һәм 1078 контрактлы урынга студентларны кабул итү планлаштырыла. Әлфинә Хуҗина, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Дача амнистиясе тәмамланырга бер елдан кимрәк вакыт калды. Алабугада яшәүчеләрнең бакчачылык алып бару өчен билгеләнгән җир кишәрлекләрендә урнашкан бакча һәм торак йортларның дача амнистиясе буенча рәсмиләштерү өчен бер елдан азрак вакыты калып бара. Дача амнистиясеннән файдаланып өлгермәгән татарстанлыларга нәрсә эшләргә кирәк соң? Без әлеге сорау буйлән Росреестр идарәсе белгечләренә мөрәҗәгать иттек. Безнең сорауларга Росреестр идарәсенең муниципаль ара бүлеге җитәкчесе урынбасары Юлия Вәлиуллина җавап бирде. Юлия Хәмитҗановна, әйтегез әле, дача амнистиясе кайчан тәмамлана? Хәерле иртә!
Бакчачылык алып баручы өчен билгеләнгән җир участокларында төзелгән бакча һәм торак йортларны рәсмиләштерүнең гадиләштерелгән тәртибе

Йортның техник планын әзерләүче кадастр инженерын чакырырга, 350 сум күләмендә дәүләт пошлинасын түләргә, аннан соң кадастр исәбенә алу һәм торак яки бакча йортына хокукны теркәү турында гариза белән МФЦ ның теләсә кайсы офисына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гариза белән кадастр инженеры әзерләгән документлар, декларация һәм дискны да тапшырырга кирәк. Билгеле булганча, дача амнистиясе буенча бакча йортларын гына түгел, башка күчемсез милек объектларын да рәсмиләштереп була бит. Әгәр дә ниндидер сәбәпләр аркасында гражданнар моны 2021 елның марты, беренче мартына кадәр эшләп өлгерми икән, җирле үзидарә органына кирәкле документлар бергә күчемсез милек объектын төзи башлау турында белдерү, ә аннан соң төзелеш тәмамлануы турында хәбәр бирергә туры киләчәк. Дәүләт хакимияте, җирле үзидарә органнары граждандан төзелеш тәмамлану турында хәбәр алынганнан соң җиде эш көне эчендә һәм башка кирәкле мәгълүматларны Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсенә кадәр исәбенә алу һәм күчемсез милек объектына милек хокукын теркәү өчен документлар тапшырырга тиеш. Моның алдыннан алар торак йортны яки бакча йортын закон таләпләренә туры килү-килмәүгә тикшерәчәкләр.
Әгәр алабугалылар ниндидер сәбәпләр аркасында дача амнистиясеннән файдаланмый икән, ул тәмамланганнан соң алар өчен нәрсә үзгәрәчәк? Чыннан да, хәзерге вакытта бакча участокларында төзелгән торак һәм бакча йортлары гына гадиләштерелгән тәртиптә рәсмиләштерелә. Гадиләштерелгән тәртиптә шулай ук гражданга Җир кодексы үз көченә кергәнче, 2001 елның 30 октябренә кадәр сроксыз файдалануга яки гомерлек мирас итеп бирелгән җир кишәрлегенә милек хокукын рәсмиләштерергә мөмкин. Гражданинның кулында мондый участокка хокук билгели торган документ, бу яисә таныклык, шартнамә яки җир кишерлеген вакытыннан вакытыннан алда файдалануга яки гомерлеккә мирас итеп бирү турында нинди дә булса акт, хуҗалык канәгасеннән өзеңтә һәм башка булырга тиеш. Хокук билгели торган документны милек хокукын теркәү турындагы гариза белән бергә дәүләт пошлинасын 350 сум күләмендә түләп, МФЦның теләсә кайсы офисына тапшырырга кирәк. Күптән түгел мәгълүмат чараларында дача амнистиясен 2022 елның беренче мартына кадәр озайтырга тәкъдим итәләр дигән мәгълүмат пәйда булды. Дөресме бу? Чыннан да, дача амнистиясен озайту мөмкинлеге турында мәгълүмат пәйда булды. Росреестр адресына кешеләрдән коронавирус ситуациясе аркасында дача амнистиясен озынайту үтенечләре килде. Әгәр мондый карар кабул ителсә, без бу хакта өстәмә рәвеш хәбәрен хәбәр итербез. Шул ук вакытта 2018 елның августыннан шәхси ярдәмче хуҗалык һәм ижс җирләрендә урнашкан күчемсез милек объектлары өчен гадиләштерелгән тәртип түгел, ә хәбәр итү тәртибе гамәлдә булуына игътибар итәм. Юлия Хәмитҗановна, җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт, ә без яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Теманы дәвам итеп, бүген Алабуга районында 80 бакча җәмгыяте һәм ширкәтләре исәпләнә. Шуларның егерме бише генә актив эшли. Бу бик аз бит, дөрес түгелме? Әмма әлегә барысы да югалмаган дип әйтергә була. Алабуга районында бакча ширкәтләре инфраструктурасын модернизацияләү буенча Президент программасын актив тормышка ашыру бара. Узган ел аның ярдәмендә дүрт су башнясы куелды, ике скважина борауланды, һәм каты көнкүреш калдыклары өчен тугыз мәйданчык урнаштырылды. Быел да эшләр дәвам итә. Бүгенге көндә юлчылар Сизиус бакчачылык ширкәтенә юл салалар, биредә 800 метр озынлыктагы асфальт юл барлыкка киләчәк. Әлегә әзерлек эшләре бара. Бакчачыларга участокларга барып җитү өчен республика программасы ярдәмендә уңайлыклар тудырыла. Финансирование это у нас республиканская поддержка. Әлеге эшләргә финанс ярдәмне республика бирә. Бу программа 2016 елдан бирле эшләп килә. Төрле сәбәпләр белән без бу программага ике ел керә алмадык. Быел 20 миллион сумга инфраструктураларны төзекләндерәчәкбез. Юлга килгәндә исә, Әсхәт Мостафин фикеренчә, ул Сизевес ширкәтенә генә түгел, тагын дүрт бакча җәмгыяте һәм Танайка ике микрорайонындагы берничә торак йорт өчен дә инфраструктура объекты булып тора. Шулай ук берлек бүлеге җитәкчесе раслаганча, бу әлеге мәхәлләдә яшәүчеләр белән киеренкелек кимиячәк, чөнки элегрәк бакчачылар мәхәллә юллары белән файдаланганнар. Бакчачылык берләшмәләренә ярдәм итү буенча Президент программасы кысаларында ел саен юл төзелешенә, электр һәм су белән тәэмин итү проблемаларын хәл итүгә, шулай ук ширкәтләргә каты көнкүреш калдыклары өчен мәйданчыклар төзүгә акча бүленеп бирелә. Әйтик, якын арада Алабугада ике су башнясы урнаштырылачак, шулай ук бакчачылык ширкәтләрендә керү юлларын төзү һәм энергия белән тәэмин итүне оештыру да планлаштырыла. Әлфинә Хуҗина, Максим Бегашев, Айрат Шәгәлләмов, атна яңалыклары. Яңа коронавирус, ковид унтугыз инфекциясе гадәттә кинәт температура күтәрелү белән башланып китми. Моны гриппны җентекләп өйрәнгән табиб эскәртә. Әгәр сез температураның 40 градуска кадәр кинәт күтәрелүен күрәсез икән, шул ук вакытта хәлсезлек, тән ватылу кебек башка симптомнар да булса, бу, мөгаен, грипптыр, дип аңлата ул. Шул ук вакытта, табиб сүзләренә караганда, ковид-унтугыз ахыргача өйрәнелмәгән һәм үзен төрлечә күрсәтергә мөмкин. Ә менә яңа коронавирус ис сизү, тәм тою хисен югалтудан башлана, дип белдерде ул. Теманы дәвам итеп, бүгенге көндә Алабугада 60 тан артык кешедә коронавирус диагнозы теркәлгән, шуның 47 се терелгән. Рәсәй кулланучыларын күзәтү идарәсе мәгълүматларына караганда, узган атнада 53 иҗтимагый объект тикшерелгән, алар арасында дүрт кунакханә, Өч фитнес-үзәк, ике җәмәгать мунчасы, шулай ук кәрәзле элемтә салоннары да бар. Кайбер объектларга тиешле санитар-эпидемиологик чаралар күрү өчен күрсәтмәләр бирелгән. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтендә сөйләүләренчә, күпчелек очракта битлек һәм перчатка режимын бозучылар үзләре гаепле. Барлык алабугаларны үз сәламәтлекләренә җитди карарга һәм барлык кирәкле чараларны үтәргә чакырабыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә менә төрле вируслардан саклану серен алабугалы Абдулла Гатауллин бик яхшы белә. Ун елдан артык ул умарталар тота, бал кортларының барлык эшләнмәләрен куллана белә, халык медицинасы белән шөгыльләнә. Үзе генә белгән серләре дә бар. Нәселле умартачы белән без дә танышып кайттык. Тыңлап карыйк әле үзен.

Умарта оясы өстендә ике сәгать йоклау бөтен организмны ял иттерә. Ун елдан артык гомерен умартачылыкка багышлаган Абдулла Гатауллин мондый йортны узган ел төзеп куя, ә быел апрель аеннан башлап төннәрен биредә йоклый икән. Умарта кортлары ярдәмендә дәвалау ысуллары белән Абдулла абый күптән кызыксына башлый. Шулай булмыйни, Бал кортларыңның барлык эшләнмәләре дә файдалы бит. Бу өйдә, русча әйткәндә апидомик, зур умарта оясы кебек инде ул. Эчендә өч сәке, ә шул сәкеләр астында дүрт умарта оясы. Умарта оясында бал кортлары яши, гадәттәгечә, чыгып, кереп йөри, бал җыялар. Ә оялар өстендәге сәкедә кеше ятып тора. Теләсә, йоклый да ала. Менә шундый терапия. Файдасын саный китсәң, бармаклар җитми. Кан басымын рәткә сала, сулыш авыруларыннан котылырга ярдәм итә. Ояга кереп-чыгып йөргән кортларның безелдәве нерв системасын тынычландыра. Онкология чирләре барлыкка килү куркынычын да киметә икән. Умарта оясында ике сәгать йоклау, караватка ятып, сигез-ун сәгать йоклауга тиң дип исәпләп чыгарган белгечләр. Әйтәбез, без бергә ята, ул чакта, әйе. Өе янында Абдулла абый шушы умарталарын гына тота. Калган кырыктан артык оясын яз җитү белән экологик чиста булган Мурзиха авылы янәшәсенә күчерә. Ә менә балын монда аера. Монда да тулы бер технология. Умарта эшен аңлаган кеше белә инде. Иң элек балавызын җыя. Аннан соң аны катырабыз, размещать итәбез, суга салабыз, җылытабыз. Воска өскә чыга эреп, чистартыла воска. Ә прополис авырлыгы җагыннан авыру нигә бата. Аннан төп эш бал аерту башлана. Питьяны плитканы кайнаган суга кайнап торган пар белән эшли торган пар обогревает бөтенләй җылыта. Җылыта ни дә. Чын пычак кайнар саен җиңелрәк эшләнә менә бу ниләрне распечатывать итәргә кирәк. Менә бу распечатка атала шушы линия. Менә шулай, шундый өлгергән бер кәрәз рамыннан дүрт кила бал чыга, ди умартачы. Балны аердылар, аннан сөзәләр.
Җабам,
Умарта тота башлаганнан соң Абдулла абый үзенә тагын бер шөгыль таба. Дару үләннәре белән кызыксына. Кызыксынып кына калмый, үстерә дә, табигатьтә үскәнен дә җыя. Үзенең өе янәшәсендә генә дә егермедән артык дару үләне үсә аның. Ботнең дисеңме, каланхоэ дисеңме,

Абдулла абый. Даими рәвештә журнал һәм китаплар алдыра. Тулы бер китапханә җыелган дисәң дә була инде. Ун ел гына шөгыльләнәм дисә дә, Абдулла абый нәселле умартачы икән. Узган гасырның шомлы елларында әби-бабаларын 150 баш умарталары булган өчен кулак дип атаганнар һәм мөлкәтен тартып алганнар. Ә умарта эшен башлап җибәрергә Абдулла абыйга очраклы очрашу ярдәм итә. Заманында Алабуганың олы яшьтәге Зиятдин исемле мал табибы бал кортларымны тотырга булыш әле дип әйткән. Пожалуйста, җегетләр, табыгыз әле, минем җигерме өям бар, корый алмыйбыз, кызым шул нидә эше бит тыгыз, нидә, Ул Алабуга кешесеме? Алабуга кеше, главный ветврач, Алабуганың ни ветеринар главный врач Заманында Мөхәммәтдин инде. бабай, әйе, мәрхүм, нидә. Мәйтәм, әгәр дә булышсам, булышам, булышам, ди, действительно. Мин үзем командировкада йөрим, кая, кая, Сез шунда булыштыгыз. Саручи, Саручи города мин үзем командиров, ул өйрәтә мине, менә килә, суббота, воскресенье, суббота көнне обедка каршы эшлибез дә без воскресенье кайтаралар инде. Рой вакытында мин аңа ватшоп барып алам. Мин әйтәм, әйдә маточникларны карыйк әле, нәрсәләр, нәрсәләр, ул бөтен нәрсәне башыннан аягына кадәр бөтенесен бик аккуратно сложить итеп, Аңлатып сөйләшеп йөрде. Өйрәтә, өйрәт диде. Билгеле булганча, мондый эштә ярдәмчесез булмый. Тормыш иптәш Фәридә апа, аның уң кулы. Мин Абдуллага ярдәм итәм инде. Менә инде бала ерткан вакытта, аннары соң умарталарны шулай ук бит дәваларга кирәк. Аларга менә чесноклардан, сарымсаклардан, аннан соң дару үләннәреннән шулай иттереп дарулар ясап, Мин дарулар ясыйм, ул аларны куя, мин аларга булышам. Бала яртканда инде шул анда төтенләп торга кирәк, төтен җибәрергә кирәк. Шулай ук инде мин аның уң кулы э, тырышам инде. Менә шулай Алабугада тормышны сөеп, яраткан шөгыленә тугры калып яшәүчеләр бар. Ә Абдулла Гатауллинның балы бик тәмне. Мәтрүшкәле чәй эчеп, балдан без дә авыз иттек. Әлфинә Хуҗина, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Иң зур бәйрәмнәребезнең берсе, Корбан бәйрәме көннәре. Бу изге бәйрәм һәр йортка шатлык һәм тынычлык алып килсен, барлык өмет-хыяллар чынга ашсын, һәркемнең күңелен игелек һәм канәгатьлек хисләре белән баетсын. Бүгенгә менә шулар, күңелле яллар теләп, мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз!